Siwmai ydych chi? Dwi'n gobeithio eich dyn saf yn cyniach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydyn ni'n parhau i datblygu yr llyfrgell gyda'r enw cyfeithi EN 2 eg y, sef i cyfeithi oddi wrth yr Saesnig i Gymraeg. Mae'r hyn yn llyfrgell ysgrifenwyd yn yr iaith rhaglenni PHP. Dim ond i grynhoi beth digwyddodd ers yr fideo olaf,

yn y Saesneg pecnydd.org gyda'r enw ENL 28, cyfeithi EN 2 ega, ac mae'r uh, llyfrgell hon yn dibynnu ar pedwar llyfrgell arall, y tair ohonynt sydd yn ei dyblygu fel llyfrgelloedd newydd dan yr is-llyfrgell o'r yn y Saesneg Max Natur gyda'r enw yn y Saesneg Geriadur ENEG

yn y Saesneg Bekennydd dot org, ond gyda'r yr tair eraill yn y fideo olaf, nid eto yn ei chofrestryd, ydyn ni'n yn datblygu y pedwar llyfrgell arall hefyd yn y cyfamser tra fod yr ydyn yn datblygu cyfeithi AN 2 ag Y, ond ers yr fideo olaf,

Dwi'n meddwl rŷn yn gallu symud nhw, neu eich tynnu nhw allan o'r ffâl gosodedig fan yma ac yn eu erchu nhw fel becynnau go iawn oddi wrth yr Cadw Ffa yn y Saesneg Becynydd.org ac yn y fodd hon yn eu datblygu nhw fel is llyfrgelloedd dan yr taflu'n rhagennu cyfredol sef cyfeithi AN 2 eg y. Os ydyn yn edrych ar ochr chwith,

Felly nawr, i mewn yn yr ethol rhaglenni cyfieithu AN ddoe ac Y, mae gyda ni yr is-pregell enghreifftiau, ac fan yma mae gyda ni yr cod taliad, serch proffaliad, pwynt PHP, ac dyma'r y cymwysiad o'r ffael hwn. Mae'n dim ond yn erchu yr unwaith yr cod taliad i

Yr hyn yn gallu yn y deithio yr golygu ar gyfer y rhain ac wedyn yn rhedeg y prawf rhedeg ffythiant oedd o'r gwb un, felly nawr os ydyn yn rhedeg yr serch proffaliad fel hyn, PHP gwagle ac wedyn yr enw'r o fel. A dyma'r yr allfyniad, mae pob gorrych yn gweithio yn llwyddiannus.

Ac wedyn i ddileu yr atalnod oddi wrth yr un sydd yn weddill, oherwydd mae'r hyn y prif ddosbarth ar gyfer yr eddyl fan yma. Nawr, os rydyn ni'n yn hybu fel, felly fan yma, oherwydd mae gyda ni yr rheolwr, yr eswelliadau neu fersiynau o'r cod dyddiad wedi ei cyflwyniddwyd i mewn yn yr eddyl rhaglen Ifan ymor, oherwydd mae gyda ni yr esblygiad gyda'r enw Llan Atal Nodgyd fan yma. Felly nawr os rydyn yn rhedeg y gorchymyn git gwagle gyflo, felly nawr mae'n yn wedi synhwyro a rydyn wedi gwneud ychydig o amnewidiau i fel gyda'r enw cyfansoddwr pwynt JSON yn yr Ethol Fragen Ifan yma. Felly os yr hyn yn rhedeg y gorchymyn git ac wedyn yn y Saesnig gwahaniaethu, dyna ni, yn y llinellau coch sydd yn dechrau gyda'r yr arwyddnod namin, mae'r yr git gwahaniaethu yn allbynnu y llinellau o'r blaen ac wedyn yn y lliw gwerth yn dechrau gyda yr arwyddnod ychwaneg Mae'n yn arddangos yr cyfartaledd llinellau neu llinell yn yr ystrediad neu fersiwn o'r fel cyfredol, felly nawr, oherwydd yr ydyn wedi am newid yr fel gosodedig, sef y cyfansoddwr dot JSON ar gyfer yr edrych raglenni, mae angen i ni i redeg y gorchymyn ar gyfer cyfansoddwr i ddiweddaru fel hyn.

ar cif, ac wedyn os ydyn ni'n yn symud y tar honynt yn y fe fel hyn, Nawr, os rydyn yn rhestru yn al cilchadedig y cymwysiad o'r archif, a dyna ni, dyna'r yr cod taddiad yn dal yn bodoli os rydyn yn ehangu nhw. Na, yn ôl i'r Rhypagell ar gyfer yr Eddyl, os yr ni'n yn cysylltu gyda'r uh, rhyngrwyd, na, yr ni'n gallu mewnbynnu y gorchymyn ar gyfer cyfansoddwr i fewn sefydlu y tair ohonynt yn priodol fel hyn, yn gyntaf cyfansoddwr ac wedyn gwagle ac wedyn erchi ac wedyn y gyntaf becyn sef 1L 28 yn yr fach llythrennau ac wedyn blind slice ac wedyn geriadur yn y fach llythrennau cysylltnod EN cysylltnod ec y ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad a dyna ni unwaith eto ac efo'r yr ail ddedoli geriau ec y fel hyn

A dyna ni, nawr os rydyn ni'n yn cydododi y cyfansoddiwr.json, a dyma'r y tar ohonynt, nawr nid yn y priodoledd ar gyfer y hunan llwythiad, ond nawr dan yr priodoledd ar gyfer yr erchi. Nawr os ydyn ni'n yn bortredio i'r isbygell ar gyfer yr enghreifftiau ac wedyn yn al rhedeg yr serch profholiad fel hyn, Nawr, mae'n ein gweithio yn llwyddiannus fel o'r blaen. Ac, ac hefyd, os ydyn nawr yn morhwyo i'r isbygelle ar gyfer yr rhain, fel hyn, mae'r er pecyn rhywliwr PHP cyfansoddol wedi a greu yr bregethwr angenrheidiol ar gyfer y tâl ohonynt yn hunan-symudol, ac nawr, os ydyn ni eisiau i ddatblygu y cwrtadiad ar gyfer yr tâl ohonynt, neu yn hytrach y pedwar ohonynt oherwydd rydyn ni'n gallu datblygu neu amnewid yr cwrtadiad ar gyfer yr is-llyfrgell dechreuwr ffeiliau hefyd, ac y mae'r rhain yn cyfan rhifo neu cyfan niferu, Y pedwar, a phan mae'r yr datblygiad o'r rhain yn cyrraedd hyd at y cyfnod lle ydyn nhw yn cael eu gollwng, rydyn ni'n yn gallu ailddisgrifio y cwrtodiad perthnasol i mewn i'w ffigellau go iawn ar gyfer ei ddyleu rhaglenni go iawn, er enghraifft gyfer yr llyfrgell ail ddyddoli Geri ec y.

Cyn ei chyfweld ef ar yr Cordfa'r ar yn y Saesneg Pecynydd dot org. Felly, rydyn ni'n gallu parhau gyda'r er datblygiad o'r rhain, pedwar ohonynt, anghyd ar brif feddywedd sydd hefyd yn cael eu datblygu, sef cyfieithu EN2 ag Y, Ar gyfer hyn, cawn ni wario i mewn i'r prif tegell ar gyfer yr cyfeithi en doi ec y, ac wedyn os ydyn yn cael y cipolwg ar yr fel gysylltiedig cyfansodda.json, a dyma'r y pedwar is llyfrgell, a dyma'r y prif cymwysiad. neu y prif dosbarth sydd hefyd yn cael ei dyblygu. Felly nawr, ar o'ch ochr dde, os ydyn yn fodryw imiwn i'r llyfrgell ar gyfer y serch proffoliad, ac os ydyn yn ei golygu fel hyn, ar y foment, ydyn yn enydeddio y tri o'r pedwar is llyfrgell, Ond nawr o'r rhagwedd, mae'r yr dosbarth cyfieithu AN 21 y prif swyddogaeth sydd yn ei ddylied i gynnwys y tri is-llyfrgell, dwi'n mynd i sylwybu mas yr ynediadau o'r tri ohonynt fel hyn. Nawr, os dwi'n yn y cyd fel ac nawr, os dwi'n yn rhedeg y uh, serch prafoli fel hyn, nawr, mae'n yn dim ond allbynnu y rheini oddi wrth yr un dosbarth sef cyfeithi AN 2 ac Y. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i wneud yr enydediadau o'r tri gorchig ar gyfer y tair is-lefygell Union fel gwrthrych chi yn y dosbarth cyfeithi AN doi ec y. Felly ar gyfer hyn, os ydyn ni'n yn wrthreio i'r pregell SREC ar y ochr chwith, ac wedyn yn golygu y cod taliad fel hyn, felly yn gyntaf dy mynd i greu y tri gwrthrych fel hyn, Mae nhw'n i gyd yn anghyhoedd oherwydd mae nhw'n yn bodoli dim ond yn unig yn y dosbarth cyfeithi ei endoedd ac y fel hyn. A dyna ni y tar ohonynt. Dollar o dict en ac y, dollar o addydoli gar ac y, dollar o cymwysio

geiriau hyn ar gyfer yr tri enw gofod gwahanol, achos os nad ydym ni yn gwneud hyn, fe fydd yr gwrthrych yn ymwachlu i'r enw gofod cyfredol, sef ENL 28, os lais cyfieithu AN 2 eg y, ac fe fydd hyn yn achosi y meddalwedd i syrthio i lawr, achos nid ydynt yr dosbarthu hyn yn bodoli imiwn yn yr enw gofod hwn yna, sef cyfeithi AN 2 eg y. A dyna ni, nawr os rydyn yn y cyfyffael, ac wedyn os rydyn yn alwedig yr serch proffoliad ar y ochr dde, fel hyn, Mae'r neges gwell yn digwydd oherwydd fe ddylai y blaenslais ei fod yn ôl-slais ar gyfer yr enw gofod fel hyn. Nawr, os ydyn nhw'n alredeg unwaith eto, a dyna ni. Nawr, mae pob dim yn gweithio yn llwyddiannus. Ar y pwynt hwn, pan rydyn ar y trothwy o dercheu, Rhaglenni neu codio sylweddol i mewn yn y dosbarthau fe gododd y syniad anobi yn atrach na rhaglenni gyda'r enwau o'r ffythiannau a'r dosbarthau yn Saesneg i rhoi enwau iddynt yn y cyfrwng Cymraeg, ond yn fwy sylweddol Nawr hyn, achos fe byddem ni'n â rhyw gyfnod i creu dogfennaeth neu i dogfennaethu y feddywedd sydd yn cael ei datblygu, a dymunwn ni i creu dogfennaeth ar gyfer cynulleidfa yn y cyfrwng Saesneg neu yn y cyfrwng Gymraeg. Felly, yn y sianel hwn, gyda'r enw Linux Cymraeg, Rydyn ni'n gwybod mae'r er cynulledfa ar gyfer y sianel hwn yn y cyfrwng Cymraeg. Felly, pan rydyn ni'n yn datblygu meddalwedd ac wedyn yn ysgrifennu dogfennaeth perthynosol, ond ni ddylai y dogfennaeth i fod yn yr cyfrwng Cymraeg hefyd. Os rydyn ni'n yn ymresymu, mae'r mwyafrif o'r datblygwyr yn y cyfrwng Saesneg a'r ieithoedd rhaglenni hefyd yn defnyddio geri oddi wrth Saesneg, ac felly os ydyn ni'n yn ymresymu, fe ddylem ni amcanu ei dogfennaeth anglyn ar meddwedd sydd yn cael ei datblygu at yr datblygwr yn hollfidol yn y cyfrwng Saesneg, Felly, beth am yr ieithoedd a dwyslenni eraill fel yr Almaeneg, neu Ffrangeg, neu Ysbennig ac ati, lle yndyn nhw yn dogfennaethu ei feddwedd yn yr ieithoedd Almaeneg, Ffrangeg a'r Ysbennig, ac felly, os ydyn nhw'n yn gwneud hyn yn eu dwylliannau eu hunain, pam nad ydym ni yn y dwylliant Cymraeg? Felly, Dwi'n yn canfod yr syniad hyn yn eithriadol yn diddorol ac yn atrach nag yn parhau yn codio gyda'r yr enwau o'r ffythiannau a'r dosbarthiau yn Saesnig gyda'r yr amcan o creu dogfennaethau yn y cyfrwng Saesnig. Dwi'n yn canfod mae'n yn fwy arloesol i gwneud hyn, sef rhaglennu ac hefyd i dogfennaethu yn hollol yn y cyfrwng Cymraeg ar gyfer y cynulleidfa Cymraeg a thrwy hyn i maethu y dwyllant o godio neu raglennu meddywedd yn yr cyfrwng Cymraeg. Felly, ynglyn â'r cam nesaf ar gyfer yr pedwar pecyn fan yma, sef

huwchlythyr nhw i'r cadwfeydd ar-lein, sef GitHub a Packageist, yn hollol newydd, ac fel hyn, rydyn yn gallu cydroddi i'r datblygiad o'r rhaglenni neu codio, rydyn yn gallu cydroddi i'r dwylliant o'r rhaglenni neu codio yn y cyfrwng Cymraeg, Felly, dwi'n meddwl, dyma'r y peth nesaf dwi'n mynd i wneud. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i dynnu y fideo hwn i'r cloi, ac wedyn dwi'n mynd i parhau yn y fideo nesaf gyda'r yr enw o'r becyn yn yr Gymraeg. Efallai rhywbeth fel, cyfieithu, AN i ec y, ond nid ydy hyn ar y foment yn benderfynwyd. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac aned darfynglod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.